Hello, hello Alung Min Kelava. Hoi le vialte in dam cio hna maw tutan cu. Uh, AA pawl Palawa lei i uh, an cawlcangmi kong he pehtlai in Chinland Council nih statement a chuahmi kong kha ka vun chim lai. Hello, rak kai u law biak na ruah hna lai. Ok, van duh sang. Ok, kaa lawm. E tutan i ka chim dingmi cu Yakhain AA pawl ṭawngpain lei i Paletwa lei i an cawlcanghmi kong he pehtlai in Chinland Council nih Aung Vanvan i zuat chin. Chinland Council nih statement a chuahmi kong he pehtlai in update ka rak tuah ve lai. Hihi kong hi tuan ah khan zapi nih theih a si ko na tiin thawng siang kha ka ngak cu ruang ahcun ka chim lo. Atu cu Kawl media zong nih theih dihmi a si ko. Kawl he Lai he a si ko caah khan ka rak chim lai. Zei paoh siseh law ka chim duhmi cu Hi bantuk miphun pakhat le pakhat buainak, ramkhat le ramkhat le buainak hi zapi nih a ruang le a reason le thil sining kha theih ve a hauh caah khan update kha ka siah herh. Hi kei cu kan theih tawn bang in breaking news ka si lo i, Na aw a chuak deuh lo khi. Ka aw hi zeiruang dah a si hnga? Ka aw hi a ṭha deuh ma, ka naih deuh lai ma camera hi. Ok, sicun ka phone hi battery hi ka phongh lai ma, an chuak deuh kho hnga ma. Ok, a kaw nan thei kho ma kei mah nih ka vun, kaw ka vun test ta lai maw, kha khan. A ṭhat sile cu ka vun peh thluahmah lai i a biapi ngai. Ok, a si ahcun uh, ka aw thei lomi kha nanmah lei nan si kho men. Ka phone mi biaṭhi ka vun chat pah rih la. Ok, i tutan i update ka tuah dingmi he biapi ngai. Vui tampi cu ka chim cang nain uh, update ka tuah ṭhan hau. A ruang cu hihi AA le Palawa kong hi uh, biatak te i a zungzal in ka focus mi si. Si cun kan thawk colh hna lai. Pakhatnak ah atu ah AA nih Chinram Paletwa lei tlawngpain le a cawlcanghmi kha nifatin te ni ah kan theih pengmi si. Kha ruangah khan atu ah Chinland Council nih statement a chuah cang. Hihi statement a chuahmi kong he pehtlai in zeidah a cang kho ti cun statement a chuahmi hi AA nih a zulh duh lo tikah A hnu bik ah sicun kan ram a um ti hlah uh tiah Chinland Council nih ti seh law AA nih zeidah tuah lai ticun a ching a suai cang lai. A caan kha a nuarhter lai. Cu ruangah cun hi kong he pehtlai in ruah awk phun tampi um i pakhatnak ah hihi kan vun phak hlan ah zeidah ka chim ta lai ticun Palawa le Chin nih ka chim lai. Hi Palawa hin hriamtlai phu hi phu nga hrawng an um. Miphu nga lakah hin AA le ULA timi phu khat, cun CDF dai timi phu khat, cu dihnu ahcun CDF Plewa timi phu khat, cun MDF Mara khan um, cun CNAF an si phu nga an um. Hi phu nga chungah hin phu thum hi CNAF lei an si i mah lo khi cu AA le AA lei tang kha phu khatkhat um ve. Hi ahhin zeidah ruah awk um ti ahcun Chinland Council nih statement a chuah tikah miphun le pakhat le pakhat karlak a buainak chuak lai ma ti tikah lawlawseh chuak lai lo. A ruang cu tulio i tlangcung hriamtlai phu vialte nih kan i focus mi cu ralhrang cozah doh kha a si. Cu ruangah cun ralhrang cozah doh lio a si caah biapi taktak cu a chuak lai lo nain kan ruah dingmi cu hihi statement a chuahmi hmanh khi a hnut hmanh khi a hnu deuh cangmi si. A cheu a theithiam lomi nih hi lak lai ah buainak chuahpi tiah an ruah a si bak lo. Hi Yakhain pawl Paleo ah rawh an tawng cinnak hi a sau tuk cang i zeitluk in an sual kha niu ah zapi theihmi si i niu kong kha cu ka chim lai lo i zei ruang bik ah dah paleo an um timi kha vui tampi ka chim cang nain a biapimi ka vun nolh ta lai. Hi Chin ram hi paleo ah khi zei ruang dah Yakhai nih AA pawl nih khua an sak ti cun Sihyi Chye nih ah ral Ral lei Nibiuha in khika khin hmunhma lak i dohnak kha a ṭha timi kha anmah nih an chimmi a si. Sihmanhsehlaw kanmah lei kan hmuh khawhmi cu Paletwa cu Chin ram chung i kan i ngeihmi pakhat te lawng kan i ngeihmi Yilan kung tu hi kaih a si. Cucu hlan lio pin ka chim cang. Tingsing chan in thonginn kum riat lio in project ngan taktak si tuin India Calcutta Bombay tiang in a kal kho dingmi international seaport an rak ser i India zong nih US dollar million tampi a chiah i uh, Kalatain Siman king kha Tingsing chan in an tuah aum in cang mi si. Kha kong he pehtlai zong ka video fiang ten ki chim hi mi hi Palewa hi Lai tlang i a biapi bikmi kan i ngeihchunmi yi lainkung tuayi pakhat te lawnglawng si. Laitlang ah tinbaw a lut chok khomi international zong in siseh, a sawsawh zong in siseh, Palewa nimi lawng a si. Hi kong he pehtlai sipuai a cheuh a chiah a chiah bikmi hmunma a si hi Palewa hi Kawlram level chim ahcun Suetri kan nimi

a point tete tu kha cinken awk a ṭhami kha ka rak chim lai. Cu ruangah cun mi Palewa nih mi hi Yakhai nih zei ruangah dah a sian lai lo i zei ruang dah a duh timi kha ka chim i um. Kha pakhatnak a point. Laitlang i Neset kung tuai yi yi Lain kung tuai yi keih cu Palewa lawng a si. Vawlei cung level i kan zoh ṭhan i si zongah vawlei cung level khuazei paoh ah Tinbaw a luh khawhnak ram kha kungtuai hi ṭha bik si ram ṭhangcho bik si rangkun te hna Washington DC DC te hna vawleicung ramrum Malaysia Singapore Indonesia Japan China kan zoh tikah yi line kungtuai yi keih a ṭhatnak hi vawleicung ramrum ramṭhangchonak ca a biapi bikmi si. Cu ruangah cun Chinram ca a biapi bikmi Telewa kha a si. Cu ruangah cun AA nih hin zeitik men ah a duh i a siang lai lo ti kha ka rak chim belmi um. Ni kong he pehtlai in theihchap na duh cun atu ka YouTube lai khal cup ah hin fiang tein ka video ṭhing ah khan kawl khawh si zaangfahnak ten kha bantuk kong theih na duh a si ahcun cu ruang ahcun hi hi Yikhain pawl kong ka chim hlan ah pakhat te tein ka duhmi cu kei hi Yikhain le Palewa kong tam tuk ka chim hi tikah Yikhain kong ka chim paoh tinte dohtu tete in um rak thei cang u mi zei paoh nih nangmah le keimah kan i si lo nangmah kan ti lo. Cun kan nu lei i K3 si te na ZRA le CNAF nih kah mi kong he pehtlai ka chimmi zongah na lih lawng te rak chim hlah pupu hei ti te hna i comment a ka tuahmi in um. Kha na minung bantuk kha bantuk minung pawl kha na na rak chuak u kan i sue nuai la. Nangmah le keimah kha kan i si lo asinatein kha bantuk ka chimmi al khawhnak Theihnak na ngeih cun kha bantuk minung kha ka duhmi si ra law kan i suainuai lai i thi deng i ca kan kawlmi information kha fawi tein na ka chimh lai. Ka chimmi ka palhnak asilonak na theih khawh na chim khawh cun rak chuak. Kha bantuk minung kha ka herhmi si. Keimah nak nan thei deuh lo ti pakhat nan ka chim lo. Keimah nak thei deuhmi tampi nan um. Sihmanhsehlaw kha bantuk a theimi al a ka duhmi kha kan herh hna rak chuak u nan ngamh cun. Makhan an theihmi kha theih ka duh ve. Thi deng in kan i kawl, kan i kawl, kan chimmi fawi tuk nan kan al tikah nan theih taktak cun kan al u ra rak chuak u. Hmaiton bakin kan i al hna lai nangmah le keimah kan i si lo. Thi deng i ka kawlmi kha fawi tein na ka chimh lai kaa miak tuk si. Kha bantuk na theih fawn ṭung lo chim lo chim hlah. Kha bantuk midauh hmangmi kha ka timi hna seh, kutchutu nih an huah lai. Cun ka chim tawnmi information ah khin zeitik dah ka chim, aho nih dah zeitik dah chim timi khi kawl ula, mi chimmi khi direct copy pek ka tuah le tuah lo nan hmuh lai. Ka chim duhmi cu zei ti si ti ahcun information kha ṭha tein kan khomh sual ti kan chim cu ruangah AA kong salai ca khan khavar ka vun tuah ta. A ruang cu thei hua loin na lih lawngte a si bel lai lo an ti. Mi chimmi zong direct ka copy in ka paste lo. Asinain an chimmi le ka chimmi cu aa lomi tampi lai. Zeiruangah? Thil dik a si cun aa lo fom lai cu. Okay si cun makhakha pakhatnak ah i Yakhain pawl hi a taktak ti cun zeitik paoh ah Kawlrampi level in kan zoh lai. Miṭhalo misual zungzal an si. Thong hnih kum hleihnih hrawng in Rohingya nih Yakhain Khimawngtaw hrawng khi an duah an khangh cem i vainam he zan bak ah an hmai ni khu an luh hnawh hna ma hin Yakhain pawl AA hi khoi ka dah an kal khoi ka dah ni thuh ka chim bel cang. AA a thawk na zong ka chim cang. Thong hnih kum kua AA cu a thawk cang. Thong hnih kum hleihnih ah Rohingya nih an kua ning te an ṭhio ti an tha dih nik na khan khoi ka dah AA a thuh. A hnuah Makhakhayakhain pawl kha ralkap nih kan khamh hna an ti. Ralkap nih Khiyakhain cu kanmah nih kan kemi hna an si an ti. Cu ruangah Kawl tampi zong Yakhain cung an i chinit. Lo dah ka chim duh? Yakhain hi biatak tein ralrin an hau. Cu ruangah atutan ah Chinland Council Chin cozah nih AA pawl khika Paletwa i um rammi hna A tin a ram ahhin sit-tin taan pek le uknak duhpaoh hruainak kha ngol cang u. Tlangcungmi Chin veve karlak ah hi bantuk min online doh lio ah buainak chuah kha kan duh lo. Ngol cang u ti statement chuahmi. Chuah bak ding a si. An chuahmi men an hmu cang. Hi keimah zong hi thawng fiang ka hngah caah atu cio lawng ka chim. Zeiruangah ti cun YouTube zongah Kawlholh Laiholh ka ngeih tikah a pianh dih cang Kawlram pumpi nih theihmi si cang. Hi Chinland Council nih AA cungah statement a chuahmi hi a pianh dih cang. Cu ruang cun khatalei hi kaa zawn ah tenh than ka duhmi cu uh, Malaysia ruang in uh, Mizoram ruang ah timi kan mino pawl zong i thei u radio Yakai le Chin karlak ahhin atu cu Min Aung Hlaing doh lio si thil pipa cu a chuak lai lo nain Chinmi vialte nih kan theih ding si. Yakai nih zeitik men ah hi hi Palewa neme hi Neset Kungtue hi a thatnak bik a si caah siang la lo. Khakha voi tampi ka chim cang i ka nawl nih cun a rauh tuk lai caah. I tuakulaw Khaintu Kha nih aa pheh ning le fawi tuk in a hei i pheh ning le a biachim kha zapi theih a si lai ti ka zumh. Cu ruangah hi bantuk thil hi fawite i pheh i chilhnat awkmi thil a si lo caah hi statement a chuahmi hi zapi nih kan lung a tlinpi i cun thazaang kan pek ding zong a si hi statement a chuahmi kong ah thinphan awk pakhat nan um lo. Zei ruangah? Kan ram ah i rat riangmang ah Paletwa khuami hna cung i an duhpoah an tuahmi hna le an nunnokmi hna khi zapi theih a si tu chan ah pheh khawh a si lo. Cu ruangah Yakhain kong Paletwa kong ka chim ah a ka dohmi nan um ahcun ka chim cia. Hi ka video a hnu zohmi pawl nih zeimaw zeimaw um te sihlah ti kha ka ruah cia ca ka chimmi a si. Nan ngamh si cun rak chuak u. Yakhain kong zong ka theih i ka chim. Hi a hlan ah ka chim cang Yakhain rammi ah Khayan panga le Myu palei sarih in an si i an lu uji zong ka chim khawh dih. Yakhain rammi ralkap sakhan a nganmi pawl zong kha ka chim khawh dih. Ka chim duhmi cu Yakhain rammi ah ralkap cozah nih a hlei in Tayin hmuh tiang ah an chiahnak zung pawl an si cu ruangah Yakhain pawl nih an ram i raldohnak ni ah lakha a sin pilo a tlamtlin lo ruangah Palewa ah an rak lut i an ram caah do ding in Palewa an um cucu Palewa an um i Palewa ahcun an duh paoh in Palewa mi hna kha an hrem hna an nonnok hna siktim tan an pek hna tikah khumi kan unau hna an in celh lo cucu a kum bakin kan au kan chimmi khi si. Cu ruangah atu hin Chinland Council nih AA pawl Paletwa hrawng a cawl cangmi kong he pehtlai statement a chuah tik hin zapi thinphan awk um lo, la awk um lo, a tuah dingmi a tuah thazaang kan pek hna lai timi kha update tuah ka duh i hika hi phoih nga chung hin ah phoih khat hi AA an si, phoih khat hi AA lei tang an si. Cu ruangah cun kan hnulei zong ka chimmi kha Kha bantuk AA leitang pawl ningcang lo a vaivuanmi kha Drug Enforcement Agency nih nan hnule aan dawi te hna lai ka timi ah khan headset te a zaimi in khakha thil nan theih lo caah a si. I AA hi Kawl miphun khi nan duh i thing u tlangcungmi ah hin Tlangcungmi chungah hin mizei khi dah na rem lo bikmi le tuk ding ah sisehlaw zeidah naa thim lai ti hna sehlaw Kawl pawl he Yakhay nih thim colh lai. Cun Taiyinta Kawlram chung Taiyinta vialte lakah zei miphun dah a thurhnawm bik a ngit pat bik ti na si i khai mizei poh chimmi si cucu keimah chimmi si lo cu ruang i khai ne pehtlai in i khai ne kawram ca zeitik mena tinemnak ngei bel mi si lo thong khat vaya yakhai po kawl ni tuk na na thong khat je sri son ret kum lian mama kung mong kawl kung bong siang prang ni yakhai chu atuk i alak cang A tuk i a lak tikah mah lio i an siangpahrang cu Ming Saing Wun a si i thongkhat za sarih riat liah Kungbawng min nih a tuk i a lak i cu dih hnu i kum sawm thum le kum hnih Kawl nih Yakhain uk dih hnu ah thongkhat zariat kul ruk ah Mirang an rak lut i Mirang nih Kawl kha a tuk i Kawlram kha a lak tikah Kawl nih Mirang pawl kha Mirang kut in a sungh ruangah Kawlram cheukhat le Yakhain ram a tuk i a lakmi cheukhat kha Mirang a pek. Cucu Yanṭapusa cheu a si ka chim cang. Cu ruangah cun Yakhain hi ram an nei lo cu a taktak ahcun. Makaka Chinlung media zongah tlangau lio kaw hlawt ka chim zapi nin thei lo. A cheu cu Kawl nih thongkhat zasarih sawmriat kum li December ah Kungbuang min nih Yakhain ram kha a tuk i a lak i Mirang an rak lut i Mirang nih Kawl kha a tuk i a lak i Kawl nih a tuk i a lakmi Yakhain ram cu Kawl nih Mirang a pek ka ti tikah khan Yakhain pawl hi ram an nei lo timi kha ahohmanh nih a ruang an theih ti lo. Aw ti tiang lawng kan ruat. Chim duhmi cu bia kan chim tikah mekhun zong kan thoh pah lo cu zapi cu an ruat pah lo cu. Zeidah ka chim duh? Kawl nih Yakhain hi a rak tuk i a rak lak i a rak penmi khi a ram zong. Yakhain ram Kawl nih a tuk i a lakmi cu Mrang a pek cang. Yakhain cu taktak cun ram ngei lo. Cu ruang ahcun Yakhain hi Pinlung sa cheuh zongah min a thut khawh lonak a si. Amah tinram ngeimi si lo Kawl nih ukmi si cu ruangah Chinmi cu Kawl nih zeitikmah a kan penmi si lo. Sihmanhsehlaw Yakhainu cu miphun pakhat le minung le ram bantuk in vemi si caah khati khan an umnak hmunhma le vei paoh kha an ram ah khan a va tlami khi a si. Cu ruangah Palewa pehtlai in Yakhai nih a kan ei khawhnak ding le a kan chuh khawhnak ding le a kan rawlh khawhnak ding a lam um lo. Zeitik men ah Zekhain ram zong si bal lo. Amah belte ne un chan in khi ka hong khi uknak an then chel tikah aa nonnok fukfak mi um theo. Kha kong kha Zeitik men ah ka hrial, zapi a thei lomi an buai sul a ka ti cah. Cu ruangah cun zeidah ka chim duh, Palawa i Yakhain pawl an cawlcangmi kong he pehtlai in tuanbia i kan zoh zongah Palawa zeitik men ah Yakhain ram a si bal lo. Cun Yakhain tuanbia zong hi kan theih i Yakhain nih hin Chinmi hi daite kan um ruangah a kan nek i hiti ti um ahcun a statement hi Chin cozah nih a chuah ding hrimhrim si. Hi a chuahmi hi kan lawmhpi i thazaang kan pek ding si timi kha vun chim ka duh i biafun ka duhmi cu Chin cozah nih Yakhain pawl, AA pawl Pelewa i duhpoah an cawl cangmi he pehtlai in statement a chuahmi hi thazaang kan pek bak ding si. Hi karlak ah mino zapi zong Mizoram hrawngah hi tluk ral lio i ral tuk ve loin a tli a zammi Malaysia hrawng Mizoram hrawng i a tli zammi zong ralring tein Minawng hlain kan tuk lio si ca Iakhain le Chin karlak ah buainak cu um lai lo a si nain Iakhain pawl hi hitihin Chin cozah nih statement a chuahmi zul hna hlah sehlaw comment ka vung rel ta lai maw? Chinmi kan unau hna cheukhat nih ee rakhain an fuhpanh an i bochan ngam ti hi cu a donghnak ahcun an caah aw khia kaa lawm ma bak kha a si. Jimkap ci kaa lawm a si bakmi si. Hi tluk kan buai lak i ee te na aa fawnh i aa bochanmi hi cu vui tampi ka chim cang. dawi dih kha nan si te ko la. Khakha minung pumpak lo phoih si kha huat si bak lo. Nan tuahsernak kha a tuahsermi nih nan zun hau cu. Kei cu zeitik mina pumpak ahohmanh zong kan hua hna lo. Cun a ka dohmi zong rau kan i sin hna lai. Ka theih lomi tampi nan theih lai. Ma ka fawi tin information ka ngah lehlam lai. Mah ruangah khin kei cu new hi zeitik mina ka focus lo. Kha bantuk a cangmi tuanbia ṭhoṭha tuin chim ka duh. Cu ruangah cu tu ka vun chimmi kha zei da si? Yakhain hi Yakhain le Chin karlak a cice cu buainak cu um kho lo men i asinain kan theih dingmi cu atu ah Chin cozah nih hmaan tuk awk aa lawm Sangpui. Chin cozah nih statement a chuah tikah hin Yakhain nih aa tinh taktakmi chuak cang lai cu. Chin ram ah hin um ding taktak le rolh ding taktak le en ning taktak mah kan timh timi kha a lang cang lai. Cu tikah no set tuai ah a tui ka chim dingmi men point taktak cu a si cang. No set tuai ah Yakhai nih zeitin dah cawl cang lai timi kha kan hngah cang lai. Mah tikah a cawlcang a ṭhit lo si ahcun Yakhai nih hin hi Chinram Palawa hi amah nih rawlh a kan timh cang timi kha a fiang. Cu tikah Chin Council Chin cozah pawl biaruahnak an nei te lai. Cu hnu ah zeidah chuak? Hi Chin ram Palaewa hi a sian lo sicun a ching a suai ṭhan lai. Hi karlak vialte hin ready kan si a hau. Liakhain cu a zer tuk. Atu ka chim bang an tung ning kum hlei hnih ah Rohingya nih an thah dih nik na i vawleipi theih in Yakhain pawl kha ralkap cozah nih a khap hna i Rohingya pawl vawleipi theih in ralzam an si lio ah khan AA le ULA cu khoi ka dan i thu ka chim bel cang. Sihmanhsehlaw a hnu ah thong ni kum lei nga rong Chin ram ah an rak lut i Laimi nih zeimin kan ti na lo case ko seh tiah kan palen in ti hna i dai tein kan um kan um atu ah zeitluk in dah an ning hal an cawl cang mi khi kanmah Chin mi ta khi ka ram ah khin kitkin cawlcang usulaw zeitin dang kan tuah la an kan zia dih la Fak taktak an kan hrem lai mei in dah a kan khangh dih lo ah thei hna usih. Iakhain pawl nih Paletwa hrawng i Laimi an tuahto hna bantuk khin AA Iakhain aa bochanmi Lai pawl, Laihrit pawl Iakhain ram ah Iakhain minung khinfit khin va tuah hna la mei in an rawh dih hna lai. Yakhain tuanbia zeihmanh chim hau lo zapi theih a si. Makhakha a si. Cu ruangah cun ramdang um Laimi vialte zong i ralring dih hna a si. Hi kong he pehtlai in atu lio cu Minang hlai in doh lio a si. Thil biapi cu a chuak le lo nain kan theih dingmi le kan i ralrin dingmi thil tam tuk. Ngakkhate kha update ka tuah ka duh i Yakhain pawl nih AA pawl nih Chinmi cungah Atin Adamah in sittintan pekmi hna auchozi uknak ah an duh paoh in an thi hruaimi hna le nawlngaihnak an tuahmi hi a taktak ticun a fak tuk cu. I nautat bak dingmi thil pakhat a si cu. Zeitik men a pelewa cu a thu Mirang ral lio men ah Palawa cu thongkhat ziriat kua ruka miopain khim raang nih ting i khika lei ṭawngpain Palawa lei cu ral sung zung a thei lo i an sung kho lo an ting khawh lo ruang a dok ah thongkhat cu kua kum nga hrawng ah Mirang nih ti tan si si i duti ah in a va tuk ṭhan mi hna an si. Miralṭha khua a biapi bikmi Chin ram chungah

Paleo-a minthang lawngte umnak Paleo-a kong he pehtlai zong vi tampi ka chim cang. Hlei pei zeidah siang pei zeidah a um, khua pei zeidah a um, zeitik kum in dah Paleo-a a si timi vialte information ṭha tein ka chim dihmi rak ngai chap te u. I tutan ka chim duh bikmi cu Yakain pawl atu ah Chinland Council nih statement a chuah cang i mah i thla hnih tum hi zeihmanh um lo ahcun Yakain nih Palewa lei in hmunhma lak an duh cang timi kha a lang lai. Zeiruang dah an duh lai ti cun ka chim cang. Chinmi nih kan i ngeihchunmi Yilain Kungtuai Yi International Seaport umnak hmunhma a si i Kawlrampi huap cun Golden Triangle, ramri pathum Bangladesh, India, Kawlram, Neset kung tu hi ke a ṭhat bik nak tingsing chan in India nih phaisa tampi US dollar million din an thap mi siptuai timbo project kha ka chim bel mi cang cu lawng si lo vawlei cung ah hin golden crescent timi hi A ummi vawleicung minthang bikmi um ta rih ulaw uh, Cindwe zong khi kan kanmah nih kan tukmi a si tiah an ti o mifir khun si taktak ti cun mi hi kawl kawl ho zong ka chim lai na kawl ho cun mah tluk khan cun dawh lo khan cun ka chim lai lo ee Iakhain pawl nih kan ram ah ratin ral tukmi khi a si lo cu. Anmah an um ruang tu khin anmah dohnak ah khin kan rammi nih kan tuar cu khi tiang zong khi hmuh thiam hau. Iakhain ram ah zeiruang dah ralkap nih a thu bak in khahmah hiah te hna a chehmi khi Tayin hmu dawh kaw si cu. Tayin hmu umnak khi sakhan khi zeizat tiang dah a chia? Mikik hi zeiruangah cucu Sakha in cu a buaithlak tukmi si cu ruangah a ṭhu bakin Sakhan ram ah khin ralkap sakhan ngan a chia. Atu Paleo ah hrawngka hrawng khi a cheu ha lo a chiah ve nain khakha vialte kha zei ti si Sakhan puai an um ruangah Sakhan tuknak ruangah Chin mipi nih an tuarmi a si. Chinmi ca zeitik in dah raltu lo amah ca a si ko. Cucu atu i zam duh lo ahcun Chin Langkuang Civil Statement a chuah cangah zam duh lo thlen hi thum. Zeihmanh atu a sang ning a ngol lo cun Paletwa hi um a duh cang tinak si. Um cu zei ruang dah duh lai ti cun tu ka chimmi si Neset Kung Tuai Yi Kai. Neset Kung Tuai Yi Kai cu vawlei cung minthang bik hi Golden Christian a si. Pakistan hi vawlei cung i bing mangkua pakhatnak an si. A pahnihnak ah Kawl Sian ram. Kawlram a si Sian ram cu Golden Triangle ka chim cang. Mah cucu Golden Christian timi Pakistan le Iran le zeiti si mah cu pathum aa tonnak cu ka vun cing lo. Mah cucu pathum aa tonnak cu Bing Mangku tuahnak a ṭha bik si, vawleicung minthang bik si. A pahnihnak ah Kawlram i Golden Triangle timi Suetrikan nimi. Chinram caah cun atu i Paletwa i aa

thao kong khawi tampi ka chim mi sun aum cang ima vial ka si sel la da ka chim du ti cun AA ni atu san angol lo cun rot lai tlang ah rol akan du cang rol akan du cun kan upa pawl nih an ton hna lai a ching suai lai mai a duh lo ah cun a herh ningin action kha ra ding si cu ruangah cun ramdang mi vialte Chin mino zong ralzam te hna tuk tak tuata min in kan bo ding si lo kan ram ca fak tiin khua kan ruah ding si zei ruangah ti cun kan cozah nih statement a chuah cang ca hi hi bitak ten a kan ling kan lungkila ten hna si ti kha ka vun chim duh mi si ee cu a tak tak ti cun ni hrokhrol in si thong hin kum lei ni in buti tawng hrawng mawngtaw hrawng tantuai hrawng ah rohingya nih an mai ni hu vai nam an in in khak hna thah di in dawi hna an tlau di ko ta khoi e e le e le khoi kada ni thu sihmanhsehlaw thong hin kum lei nga hrawng lai mini zei hming kan ti lo kan lut lai ti in ti hna an lut in mah lak ah cun Atu ai tin an um mi hi thil dik lo si hi kong he pehtlai in aa AA le CNAF karlak ah pehtlai in CNAF lungput mi zong kha aa ṭhit ni nih kawl holh in a chim mi um kha kong zong kha aa vui dang ah. Kawlholh ka chim tikah reaction ka tuah te lai i mah vial siselaw kaa lawm tutan i ka chim duhmi cu Palewa lei ah hin hriamtlai phu phu nga an um phu thum hi CNAF lei an si phu khat cu AAZLA phu khat cu AA lei tang an si phu thum hi CNAF an si cu ruang ah cun mi statement nih an zulh lo a si cun AA lei tang pawl zong nih rak thei u Nanmah kha AA ram ah khi bantuk khin Yakhai minung kha va tuah ser hna u law Yakhai pawl nih cun mei bak in nan rawh hna lai. Cu ruangah cun Yakhai pawl nih Chin ram Pelewa ah an tuahser hna a fak tuk cu Chinmi kan si caah dawkaw kan i in khawh cu. Paleo ua pawl kan unau an ainak an tuarnak hi kan theih ve hau. Cun paleo cu Chinram chung i a ṭhu ngemi vawleicung pumpuluk he i pehtlaih khawhnak international seaport umnak si hi kong khi a vui tampi ka chim cang men caah kha kong he pehtlai ngeih ning tu cun ka video dang rak ngai te timi khi vun chim bu dawh khi. Mah vial sisel law khai tu kha zong hi mihrokhrol dawk si cu an upa pawl hrim khi An biachimmi khi ai puang bak khi an si. Zeipaoh siseh kaa lawm. Ti video a zohmi nan cungah. Caan tampi cu AA le Palaewa kong ka chim tikah dohdalhtu tete nan i kan ṭhet cio. Kan aipuannak kan zainak um cun ei ngaithiam hna a si. Amah belte nawlchap ka duhmi cu AA kong, Palaewa kong he pehtlai in ailah ka duhmi rak chuak u. Kan sim khawh hna. Nan theihmi kha ka duh. Thi deng in information kan, kan kawl i kan chimmi vuve vuve ti tawnmi khan an um. Mah pawl kha rak chuak u. Nan theihmi information kha fawi tein theih ve ka duh. Keimah cu thi deng in ka kawl i ka chim. Fawi tein nan kal. Kha bantuk kha ah, a ṭha lomi si. Al nan ka duh ahcun a ṭhauh ṭha rak al u. Ee kong ka chimmi kha ah, rak ngai u law a si lo ahcun a si lonak te kha rak sawh u. Cun Paleo ah kong ka chimmi zong um Paleo ah kong ka chimmi zong kha rak ngai u law a si lo a palh cu a palhnak te kha rak sawh te u. Hi ma vial siseh kaa lawm tuk i uh, Chinland Council nih statement a chuahmi zeitik hmanh ah thinphan ding zong um lo. zeihmanh buainak chin a chuak dingmi si lo sihmanhsehlaw a chuah dingmi khi si a nauhmanh no cia deuh lehlammi si cu ruangah cun hi hi a chuahmi kong he pehtlai in zapi nih lungfim le khuaruah in ready kha kan hau timi tu khi si seh kaa lawm tuk. Thank you for watching.